Anka wonya aberante waa bi ama no atwiw ama ahonam asisi wo ho so wosɔre anɔpa a first thing wotumi kɔ toilet wɔ mmerɛ a wonom nsuo nanso sɛsei koraa deɛ woakɔnya bɛrima bi a wadi wadeɛ kye anɔpa na woyam atim
ɔhene anadeɛ neɛ ɛbɛfa wo ɛbɛfa wo sɛ akyekyedeɛ sɛdeɛ bia meka kyerɛ mo sɛ wowɔ eh, social media a ɛtɔ da biara na adwene sɛ woahu biribiara anaasɛ woate biribiara si but I bet you eh, wonya hu hwee wonya hu hwee ɛno ma kɔhu video bi a eh, maame mpanimfoɔ bi di nkɔmmɔ I think sɛ ɛyɛ scene from some movie bi I don't know which movie sɛ wo ne movie na comment wɔ aseɛ na mehwɛ adeɛ na this scene is eh, so interesting eh, wɔn di nkɔmmɔ bi na ɛyɛ nkɔmmɔ a mpanyimfoɔ nkɔmmɔ nti sɛ ɔyɛ akora na sɛ ɔhwɛ video wie a skipi anaasɛ hwɛ video foforɔ ma nhwɛ nkɔmmɔ no mu di no hmm, akua menua mesi nansɛ mmarima aba yi wo kyerɛ sɛ wɔne ne kɔdan mu a wonhunu hwee wɔda wo soa fururu yorɔ no hmm, ah.
Nyina ne nwanwa. Na biribiara koraa nyɛ me he sɛ wɔn a yɛde wɔn wiase fɛ ne kyɛ sɛ yɛde bɛbɔ gyitae. Na biribi nso ayɛ nsɛm bu a me. Nyina menkaa o. Na me deɛ mese makɔhyia flesh. Ɔbaa deɛ wosi so sɛ na ayɛ ayi sei a, ɔwɔ sɛ wofa nkwadaa nkwadaa no bi na wɔnya. Wotee?
Wosi so na wɔyɛ ayi sɛ ɔsɛ ɔfa nkwadaa nkwadaa no bi ɛdi ɛyi ɛbɛ yiri o ɛbɛ yiri o na ɛɛ eh, Ghana mpanimfoɔ no ɛpɛ nkwadaa so wei no asɛm yɛ ɔbaa yi ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ mmarima mpanimfoɔ na pa ɛpɛ ɛɛ mmaa nkwadaa o na mmom mmaa mpanimfoɔ saa na wɔpɛ mmarima nkwadaa ɛyi na hɛnfɔ na ɛnfa mpanimfoɔ no. Let's go. Mogya nsuo kakra gu so. Mesi makɔfa twenty five years me na me prepreeɛ saa sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ sei. Ɛna twenty five years korɔ no onii twenty five years because ɛɛ eh, mekae sɛ time a na nnipa wɔ twenty five no na sɛ yɛka sɛ yɛbɔ otokuro a yɛde nsuo si nsuo a akyɛ sɛ yɛde kɔgyi nti no menyini sɛ twenty five years na maa me wokɔfaeɛ Na hwehwɛ mu hwɛ 25 years because at the age of 25 no sɛ woyɛ bɛrima na wɔ 25 years na wontumi mpie gya wontumi mbɔ ntokuro a na biribi haw let's go na me nso matafiri bi mede aka me wedeɛ mu me na mebrɛ saa me sɛ mefi ano saa yɛ nkodwo tɔ hmm. me na sɛ yɛ plantation food o sɛ yɛ fertilizer food o
ɛsɛ sɛ yɛtu aduane a sɛsɛ wɔmudi no ho anammɔn fi sɛ ama kɔteɛ no tɛ biara na yɛpɛkyɛɛ wobɛsu mu aposa na posa na posa na posa a
ɔtete kɔteɛ
na sɛ menam obi da akyi mete so yɛ akoa ne ɛna sɔme ha ne sɔme ha ɛna mesɛ na sɔme ha na sɔme ha yi afei deɛ I.
Na wonam obi dan akyi a, wokotie nea wɔka yɛ dɛn? Maame no sɛ ɔnam obi dan akyi o, ɛna ɔte someha na someha. Ɛde aduru dɛn mu? Meka na ne Nyankopɔn na. Ei! Ɔbaa berewa anka mepɛ me sisi mu dɛ sei.
Panin obi a wanya aduru sɛ saa mmere nka wokye wɔn tena hɔ sɛ mommra nyɛ by the fireside, wopɛ wo sisi mu dɛ. Baabi a w'ani adu yi, mehwɛ at the age of ɛfiri 18 baa sɛ wowɔ senior roughly bɔ bɛyɛ 52 na wopɛ sisi mu dɛ a wopɛ 25 years na saa mmerɛ nka wofrɛ wo nana mo by the fireside na wokyerɛ wɔn anansesɛm to wopɛ sisi mu dɛ. Me na manya bi ani o. Mmom mmeranteɛ no nyinaa nka kaa tete no koraa yɛ daabi ayɛ den sesei deɛ sɛ duane no yɛanhwɛ Ɛnyae saa fertilizer fertilizer no a yɛmee ma no, ɛbɛduru mmere bi, obiara nni hɔnom a ɔbɛtumi adi ka bi. Nana.
Wɔse mmarima no, aduane a yɛdi no nyɛ, na sɛ yɛanndi aduane pa a, ɛbɛduru mmere bi no, barima biara nni hɔ a ɔbɛtumi adi twa bi mu. Ɛdeɛn?
hmm? pia mo nkɔ
hmm, mesi wotumi kari ne sei wobɛhu sɛ ayɛ hyɛnhyɛnhyɛnhyɛnhyɛ ano nsuo twɔn ne biribiaa prekapreka mena nso ansa na wobɛpere ho ara de bɛkɔ mu bɛhu sɛ ayɛ sei o oh, na ɔbaa bere wa mabɔ ka ɔbaa Ɛkyerɛ sɛ mmerantewa, woakɔhu aberantewa bi a wonim so woahyia aberantewa a obetumi ayɛ wo biribi. Esiane fertilizer ne nneɛma nti, nkwadaa yi nyinaa. Ɛwɛ ne yɛ advert na wɔn yɛ anaasɛ movie. Ɛ ɛ ɛdɔ benada. Ne nwa nwa.
Bibiara nyɛ ne ya ɛnɛ wofa ha yɛsi yɛ tɔn kooko aduro wofa ha yɛsi kooko aduro esan sɛ. Ɛso Ghana for boys mo hwe nsa too much eh mo hwe nsa papapapapa. Bitters ahodoɔ ɛwɔ Ghana.
Fertilizer yɛbubu yɛn nkwadaa yi ɛkɔ te yi mu ama mu ayɛ mmerɛ nti sɛ yɛanto kooko aduru a yɛbɛyɛ dɛn ne nkwadaa yi atumi adi yɛ. Mena nka yɛ aberewa mɛsi susu sɛ. Kɔteɛ ne nyina bɛ.
Hwɛhwɛhwɛ ne nka manya aberanteɛ bi paa twi ne sei. Na me nso magye ho. Dɔdɔɔdɔ, awurade, na apa me ho. Ɛsɛ ɔmo nyinaa fertilizer no ayigye ɔmo sisi mu. Ɔbaa berewa. Kyerɛ sɛ, hmm, anka wɔnya aberantewa bi ama no atwiw, ama ahonam asisi wo ho so. Wosɔre anɔpa a, first thing wotumi kɔ toilet wɔ mmerɛ a wonyi mu nsuo. Nanso sɛsɛ koraa deɛ, Wakonya bɛrima bi a wadi ade ɛkye anɔpa na ɔyam atim because aduane odi no ɛnyɛ nti atim yam fertilizer oh wansa a wawu awurade nyankopɔn
baako ne ho asere wɔnya wɔne nka wonya bɛma bi na sɛ ɔtwiri yɛ a adeɛ kye a ɛyɛ wotumi kɔ toilet but ɛbɛma ne mmɔ adwuma nti ade bɛkyerɛ wo yɛ bɔ ti ehu ehu o ghana mɛm ghana mɛm yɛtete wiase saa ne yɛde yɛyɛtwɛ yɛtwɛ yɛtwɛ yɛtwɛ ama nkurɔfoɔ bi di agya yɛn wɔn di gya yɛn nso koraa wɔn akɔfa fertilizer bɛgu yɛn yɛ mma mma mmerewei anka yɛpɛ atopa bi esisi esisi ni fertilizer no. Yɛbɛsrɛ pizza, potato soup, ɛɛ yɛsi biribi de fried rice ne chicken firi so no mu. Mɛsrɛ mo mo nyae na mo mmie ni borɔdeɛ borɔdeɛ no koraa mo nfa fertilizer bi ahu so biem yɛsrɛ mo ne nkwadaa yi ɛho ntumi sisi wɔ mo ho so yɛtwi yɛn yɛn mɛmɛ yɛtumi atwi yɛn yɛn amatwɛ no ate sɛ yes yɛdi Sasa,
Maame akaa sɛ ɛtwɛn tete. Eyi, ka to sɛ bi kakra mpo ɛ. Wɔn twe ama ɛtwɛn atete. Eyi, awo, n'adɛn. Biribi ama biribi aka biribi. Ah. ah, yɛsi ha kyerɛ mo. Dɔdɔdɔ ti dɔ. Yo, sab, ɛyɛ dɛ maa kene ɔhene abɔ dam si ya ne yɛ no ɔte ase yɛhwɛ video no. Eh, minu mi na hwɛ yɛ so ɔmo. What do you think? Wei movie anaasɛ ɛyɛ dɛ no advert bi na ɔmo yɛ. ɛdeɛ na wɔdwen fa video yɛ ho sɛ wo subscribe to the mat kana mea subscribe na subscribe na eh, mea bell so sɛ ne bɛyɛ mea upload video bi a wo sɛ wobɛnya bi ahwɛ onyame hyɛ ɔnyɛ ɔkɛse wate